Abusuafoɔ yɛma obi akwaaba de ba DKTV GT so ɛnyɛ due. Ɛbrɛ aso sɛ daakye hene kwaku nsɛm a ɛtoo dwa especially deɛ ɛfa Ghana football ho ɛwɔ naawɔtwe twaa mu no daakye hene kwaku ɛde bɛsom n'ahwɛfoɔ ɛne n'atiifoɔ nyinaa ɛwɔ DKTV GT so. Tɛntɛm so yɛhyɛ ase a yɛhyɛ ase afiri Ghana Blasters yɛ players no dodoɔ no ara aba fie a wɔwɔ holidays a wɔregye wɔn ani. Na Loris Atezege kɔ grante interview na nkurɔfoɔ bisa no sɛ na asɛ woda pool mu a sɛdeɛ bɔɔl the rate at which a bɔɔl si ba wo so wɔ pool no mu no ɛwɔ soro dodo wobɛka sɛ woa na wofrɛ bɔɔl no anaasɛ woankasa bɛda mu a pressure na ɛba Ghana so ɛma saa bɔɔls no tim ba yɛ so anaa? Ɔno ɔs o oh, daabi Watete bebree sɛ bɔɔ taa ba no so yie papaapa, na ɔno deɛ ɔhunuu sɛ nka ɛnyɛ adeɛ a ɛha adwene, because ɔbɔɔ ba wo so as a keeper a, wo deɛ ne sɛ ɔbɛsave ne nyinaa. Nti ɔno deɛ ɔhunuu sɛ ɛneɛ Ghanafoɔ nhwɛ anim sɛ afei na balls no dodoɔ no ɛbɛba no so, na nkorɔfoɔ ka sɛ daabi o, deɛ ɛba no deɛ obi nka sɛ bɔɔ mma wo so, na deɛ ɛbɛba wo so no how sure are you sɛ wobɛtumi asave ne nyinaa ama yɛn na ɛbi nkɔtɔ wo phone mu? Yɛnkɔba sɛ bi a worefrɛ bɔɔl na mmom worefrɛ bi akɔhyɛ mu ama ɛno nso abɛyɛ ka na afei de ne te no akɔyɛ dendennden. Ɛno nso ne nsɛm a ɔpanin de to dwa no. Ɔtoa so so kaa sɛ, Ɔno ɔyɛ zongo bɔɔy, nkurɔfoɔ hu no sɛ yɛanwo no wɔ Ghana ha, yɛkɔwo no Amonone. Ɔse ɛnte saa, daabi, ɔyɛ zongo bɔɔy a ɔno ɔtena Nima, Kɔtɔbaa bi nyinaa ɔtena hɔ a ɔno ɔte kasa bebree nti ɔnyɛ obi a yɛkɔwoo no wɔ Amonone. Na Loris Atezege ɛna yɛkɔbu saa ne sɛ, na ɔbɛpɛ sɛ coach Carlos Queiroz ɛbɛkɔ so atena hɔ anaa? Na ɔso wɔn deɛ ɔhu ne sɛ nka ɛyɛ nice paa, ɛyɛ nice sɛ coach Carlos Queiroz ɛbɛtumi atena hɔ. Na wɔn deɛ saa decision ne deɛ ne nyinaa bɛgyina Black Stars management team no so, wɔn na ɛbɛtumi akɔnfɛm ama yɛ sɛ either sɛ ɔbɛtena anaasɛ wɔn bɛgya ne kwan ma no akɔ. Na wɔn busaa ne sɛ, na ɔne ne yɔnko Nicolis goalkeepers no a ɛyɛ Benjamin Asare ɛne saa Joseph Anan no, Ɔmo relationship ɛte sɛn na ɔso oo unity ɛwɔ ɔmo yie papaapa ɔmo ntɛm ɛgo a kyɛ sɛ asomdwie ɛwɔ mu papaapa ɛno nso ne nsɛm a Tizikiti ɛde to dwa na ɔsan so de to dwa sɛ young boys no a aba no ɔmo yɛ very hungry a wobɔ no deɛ na ɛsɛ ɛnyɛ asɛm ketewa korakora ɛno nso na asɛm a Atiziki nso so ɛde ato dwa nso so ɛwɔ hɔ nom Kwasi Sebɔ de ato dwa sɛ the best match a ɔbɔɔyɛ so far ɛwɔ World Cup no yɛ against England ɛyɛ the best game ever Ɛno nti na Asɛm a Ɔpani Dutu gya ɔtoa so ka sɛ wanya offers bebree a ebi firi Saudi Premier League no mu, ebi nso firi Premiership na ɔde ohunuu sɛ nkurɔfoɔ dodoɔ no ara hunu sɛ ɛsɛ sɛ nkɔkɔ Saudi kɔgye sika na mmom daabi ɔhunu sɛ ɔda so yɛ young a ɛsɛ sɛ ɔ taste European Championship, ɔbɔ UEFA Champions League ne Europa League nyinaa bi ansa na sɛ ɔbɛkɔ Saudi a wakɔ ɛno nso ne nsɛm a wɔsan de too dwa nso so wɔtoa so kaa sɛ mmerɛ a wɔtee sɛ 26 man squad no ne din ka ho no infact na ne su ataataa no wɔsui for ɛfisii sɛ wɔno ankasa no baabi ɔfiri no very poor a ne maame ɛtɔn bidie at that time ma ɔfiri sɛ na nneɛma nkɔ yie ba nnɛ ɔhunu sɛ no kɔmpiti at the highest level ɛwɔ World Cup a na ne su ataataa no nso ne nsɛm a Kwasi Subɔ nso so de too dwa na ɔso wɔn ka ma obiara te Ghana biara te sɛ saa 45 years a ɛda hɔ sɛ Ghana yɛntumi nyɛ African Cup biara no, saa next Afcon no a ɛda yɛn anim no deɛ, ɔno Kwasi Subɔ ɛrebɛ stɔpo saa adeɛ no ama Ghana yɛatumi awini for the first time yɛ trophy for the past 45 years no a yɛntumi nyɛ cup no, ɔno mmom ɛrebɛgyina mu ama yɛatumi agye saa adeɛ no. Hasufo kuta abɛto dwa sɛ Benjamin Asare Yɛ wɔn ni pra study bia ɛda ne ho team bia ɔyara di bia deɛ bra wo ba a wɔn ne wo bɛtena ase na ɔfa bia ɔwɔ bia no nso wɔn de ato w'anim nso so ɛwɔ hɔ nom so fa Ghana yɛn de FIFA World Cup no ranking ne baeɛ no na yɛatɔ so 24th place out of 48 countries ɛkɔpie mu America no Ghana ɛkɔtɔɔ so 24th ɛhɔ nom a kyɛ sɛ mmɔdenmɔ no ɛkɔ nkan yie papaapa na sika African teams ne nyinaa ɛnyaeɛ ɛwɔ World Cup no

point five nso so wɔ hɔnom a Sports Minister Owura Kofi Adams abɛto dwa sɛ ɔtetee bebree sɛ Blaster coach a yɛfrɛ no Carlos Queiroz no na ne wages no anaa ne salary no yɛ hundred thousand US dollars ɔsɛ nɔkorɛ bi anim na mmom ɛyɛ eighty thousand US dollars ɛno nso ne nsɛm a ɔpanin de ato dwa nti a ɛte nyinaa no sɛ coach Carlos Queiroz ɛyɛ likely sɛ ɔbɛtoa so ayɛ n'adwuma de ama the senior national team the Black Stars this time around no Contact wei no ɛbɛwa akyɛn deɛ ɔdii kan ɛsigneyɛ no ne nsɛm a ɛfiri hɔ nso so ɛreba. Sports Minister sɛ wɔn deɛ ɛhu ne sɛ coach yi toa so a ɛbɛboa ɛsiane sɛ kakra no a wɔhuu no wɔ World Cup no wɔaprovu sɛ he is the man, the right man for the job nti wɔbɛtumi ne no atena ase na wɔn a extendee ne contract no nso so ɛwɔ hɔnom. Coach Maxwell Konadu nso de abɛto dwa sɛ ɛyɛ yɛ ma coach no tena hɔnom a in fact discipline a ɛwɔ camp no bɛtumi a improve nti yɛ nkɔ so a ɛma Karlskrona nso so chance ma ɔntumi ɔmampani John Dramani Mahama nso sɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛtumi a maintain saa coach wei na hunu sɛ yɛ maintain no for the next AFCON no yɛnkɔ AFCON no mmra ɛnsan kɔ World Cup no hunu sɛ that time no na Ghana atumi agye ne trophy for the past 45 years no yɛagye yɛ first trophy nso so ɛwɔ ne asɛm a ɔmampani John Dramani Mahama nso so ɛde ato dwa nso so ɔse whole stadium no Afei deɛ wɔbɛyɛ no modern grass koraa na wɔayɛ computer irrigation system a ɛbɛtumi awɔta so all the time ama grass no atumi ayɛ fɛ nso so ɛhɔ no ne nsɛm a Ɔmampanin John Dramani Mahama nso so akɔ kɔpie mu hɔ no wɔde kɔto dwa nso so ɛhɔ Kaliburankyi Lami Yama Ayo Boadi saa nkwadaa mmiɛnsa wei na ɛyɛ life for Golden Boy 2026 award no ɛyɛ mmɔ mpaeɛ sɛ Kaliburankyi ɛbɛtumi awini saa award no ɛde ama yɛ. Alhaji Gurza se wɔno deɛ saa eh Kurt must go campaign no deɛ ɔsɔpɔto yie papaapa. Mmerɛ aso sɛ Kurt Okraku gya adwuma no to hɔ na ɔma nipa foforɔ nso ɛbɛ ɛtoa so. Ɛsiane sɛ wɔn deɛ ɔhunu sɛ ne mmɔnenbɔ sense a ɔbɛfaa Ghana Football Association no ɛyɛ poor, ɛwɔ fam yie papaapa. Ɛne nsɛm a ɔpanin a yɛfrɛ no Alhaji Gurza nso so de ato dwa nso so wɔ hɔ nom. Wei na Dankoe, former House of Hope player nso so de abɛto dwa. Ɔno deɛ ɔse wɔn nso pɔtɔ saa idea no sɛ Kurt ma resign no saa deɛ no deɛ wɔne wɔn ɛnyɛ adwene. Wɔde hu no sɛ Kurt na ɛntoa so mmɔ adwuma ɛmfa ma Ghana football. Former GFA boss Owura Kwasi Antakyi nso de abɛto dwa sɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu yɛn future Ghana pɛ sɛ ɔhu ne future in terms of football a ɛbɛgyina decision a yɛbɛteki ne nnɛ decision a yɛbɛteki ne nnɛ no ɛna ɛbɛkyerɛ yɛ future ɛno ne nsɛm a ɔpanin Kwasi Ntakyi nso so ɛde ato dwa nso so ɛwɔ hɔ nom Port City the newly promoted side a nnɛ wɔn abɛpie mu Ghana Premier League wɔn anya wɔn coach a nnɛ ofiri uh, former Brekum Chelsea and FC Samattes Christopher Enin ɛne wɔn a ɛyɛ wɔn coach a wabɛsan contract ɛde ama saa de newly promoted side from Port City ɛno anso hɔ a wɔn akɔsan former player former captain ɛde ma Kumasi Asante Kotoko Jordan Opoku Akatapɔre ɛnna ɔno nso na ɛyɛ assistant coach ɛde ma Port City ɛno nso so ɛne nsɛm a efiri wɔn nso so ɛba ehyɛmi ado sɛ ɛto da na ne werɛ ahowa ayɛ disappointed esan sɛ baabi a wɔn raisee Hasselhoug ɛkɔduru yɛ in terms of globally football no a nnɛ wɔhwɛ Hasselhoug baabi a Hasselhoug ne nam a ɛyɛ awerɛhosɛm yie papaapa ɛne nsɛm a Ismail Ado former striker de maa sɛ ɔkɔ so de ato dwa Africa ɛfiri World Cup bɛduru fie a na wɔn player baako atwa n'ani ɛhwɛ dan wawu a sɛsi a yɛka sɛ yɛfɛ ne Jaden Adams ɛsɛ wawu a Mamelodi Sundowns fo player a ɛyɛ awerɛhosɛm a ato South Africa ne nyinaa no sɛ aberanteɛ yi nkurɔfoɔ yi videos ɛbaeɛ ne pictures a ɛwɔ yɛ no sɛ na ɔwɔ camp wɔ America nyinaa no na wɔayɛ calm, wɔayɛ dinn. But wɔn bɛduru South Africa no, aberanteɛ yi atwe n'ani ahwɛ dan a ɛne awerɛhosɛm ato South Africa ɛnyɛ asɛm ketewa nso so ɛwɔ hɔ no. 2027 Under 20 African Cup of Nations, Ghana ɛna ɛbɛ hostu nso so ɛwɔ hanom a yɛkɔpiem wɔ group B a yɛne Nigeria, Togo ɛna Burkina Faso. So far hɔ na Ghana akɔ akɔpiem saa group wei no. Kevin Prince Boateng se mmerɛ a na Barcelona yɛbɛsan no no, Barcelona President, Board, Ɛnna Sporting Director frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Wonim sɛ mmerɛ a yɛbɛsan wo no, yɛfrɛɛ Mercy busaa no sɛ n'ani gye ho sɛ yɛde wo bɛba anaasɛ n'ani nnye ho ansa na yɛresan wo, na sɛ Mercy that time no play major role wɔ Barcelona transfers especially in terms sɛ players a ɛreba, the kind of players a ɛreba team no, na sɛ ɔno mmom decision no nso mmata yie papaapa. Vozinha a ɔyɛ goalkeeper de ma Cape Verde a yɛbɛkae a ɔpanin ɔkɔbɔɔ no ho mmɔden yie papaapa wɔ America 2026 World Cup Goalkeeper yi ne mfeɛ kɔ n'anim boro 40 years but performance a ɔdaa no adi wɔ America no na ɛyɛ superb. Aberanteɛ yi nsɛm a ɔka nyinaa nso ɔno deɛ ɔgye di sɛ daakye biara no the next Messi ɛbɛyɛ Lamine Yamal. The next Messi no ɛyɛ Lamine Yamal. Ɛno ne nsɛm a goalkeeper yi ɛde ato dwa nso so ɛwɔ hɔ no. Messi se ɔno deɛ ɔhu no sɛ nnɛ ɔntumi mmusa Nyankopɔn biribiara bio, deɛ Nyankopɔn ayɛ ama no na ɛyɛ ɛyɛ so much ma na n'ani asɔ. Ɛsɛ deɛ ɔhwɛ biara wɔ football mu no ne life mu no ne nsa atumi aka nso so wɔ hɔ. Marc Cucurella a nnɛ ɔyɛ former player de ma Chelsea a ɔkɔpim Real Madrid a nnɛ ɔsi n'akan de ma the Spanish national team no wɔn akɔpim fa no a asɛm a ɔka nyinaa ne sɛ wɔn gye World Cup no ɔbɛ retire from international football na wasan nso ayɛ tattoo wɔn coach ne tattoo de ato ne ho na ɛno ne asɛm a ɔpanin nso so de ato dwa nso so wɔ hɔ nom sisi a me no kasi Asante Kɔtɔkɔ a appointe Eric Tinkler Eric Tinkler mɛma wura mfi sɛ ɔyɛ South Africa

a wɔse wɔde saa experience no bɛboa Korɔbea Kumaa Asante Kɔtɔkɔ. Na coach yi akasa, wɔse mmerɛ a ɔte sɛ Kɔtɔkɔfoɔ refrɛ no no pɛpɛɛpɛ no in fact na ɛyɛ no ahoahoa ɛyɛ no anigye soronko yie papa because ɔhwɛ history ɛne abakɔsɛm a ɛfa Kɔtɔkɔ ho wɔ Africa ɛne domestic league no a na ɛyɛ wɔn Kɔtɔkɔ kuta rich history a ɛne pusuw no ma no kanyan no ma no baa sɛ dabi sɛ otumi ba na ɔde ne ho bɛdɔn Asante Kɔtɔkɔ na ɔnso ne nimdeɛ a ɔwɔ de fa African football ho no ɔde aboa Kɔtɔkɔ ma Kɔtɔkɔ atumi akɔ nkan ɛno nso ne nsɛm a Eric Tinkler a nnɛ ɔyɛ new coach de ma Asante Kɔtɔkɔ no de ato dwa nso so wɔ hɔ no yɛbɛhwɛ a ɛnnɛ ɛkɔpie mu ada kwagye akye a container a Nana Yampɔnsa de bɛgu hɔ no ɛnnɛ board of directors a wɔyɛ Kɔtɔkɔ adwuma sɛsi a no de nneɛma akɔgu hɔ no ma wɔboa sɛ wɔbɛtumi atoa development a ɛrekɔ so wɔ Adakwagya a kyena ɛnyɛ asɛm ketewa, yɛn ani agye yie papaapa. Ɛsei all is set wɔ World Cup 2026 a Argentina ɛne Spain fa no a, ɛsei referee a mpaninfoɔ ato nsa afrɛ no sɛ wɔn bɛhwɛ dwumadie no na wɔn tene tene biribiara no firi Slovenia na ne din de Slavko Vincic na ɛbɛdandan dwumadie no. Sɛ ɛbɛyɛ a Argentina ne Spain no de bɛbɔ ne ma biribiara atumi atɔ yie a, score line a abɛto dwa a nkurɔfoɔ ka nyinaa ne sɛ Argentina awi ne baa three goals to two a kyerɛ sɛ saa mmerɛ a yɛkasa deɛ cup no anya akɔdi Argentina hɔ a owura ɛfɛ no Donald Trump ɔyɛ ɔmampanin de ma America sɛ ɔno deɛ cup no ɔno personally na ɛbɛpagya cup no de ama Argentina as winners ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri wɔn nso so ɛba Aha na bere bɛma daakye no kwaku kwan ma ɔde mo asi wɔ DKTV GH so woba so nyɛ subscribe a ɔdɔ roma na subscribe wɔ video no ase send video no share ma nkurɔfoɔ na wɔn nso nte nsɛm a ɛtwa gu wɔ Ghana football mu until then stay focused and stay blessed I love you all bye bye